Алгыы хоту улуустарга ханта буолуо биллибэт сыаха сытын министерствотын саайтыгар сүөһүнү халаантан көрүтүү үлэтэ күргүөмнээхтик барар диэн инньэ хаандаахха суруллубут этэ Ол гынан баран бэйэбин эргэ курдук маймаҕалар сүөһүлэрэ хотоҥҥо туран ууга былдьанна, иирсэн тахса төбө. дьулаан быһыы диэххэ наада. Ким буруйдаабанна дьэ. Дьэ буруйдаабыллахтара олох долгуйма. Кыра-хара халайаччы элбэх. Били ойуур уотугар Тырахтары суорума суолламмытыгар бөттүрүгэни булбуттара, онно өйдүү буолуохтаах Манна биирэ этиэххэ Бу маннык алдьархайдар маннык быһыы-майгы тыа дьоно куоракка көһөн кэлиилэригэр эбии төрүөт буолаллар. Улаатан саха эстиитигэр төһүү буолаллар буоллаҕа маннык дьаахайдар. Быйылаах дьааланы олоруохпут кэриэтэ, куоракка көһүөххэ, дьиэни сүүскэ саайыахха, атыылыахха, куораччытыгар ипотека хабалатыгар киириэххэ, утуйатын аҕа квартираларга олоруохха диэн санаа дьон өйө санаатар ханнык киириэҕэ киирэн ма маннык айылаах алдьархайга түбэспит дьоҥҥо ол аайы нанаба дьэ урбанизатор аймах холобурунан эттэххэ куоракка тутуунан дьарыктанар тэрилтэлэр үөрүүлэрэ үксүүр буолуохтаах. Оннук дьоннор республика аһалтатыгар да баар буолуохтарын сөп. Ааҕарын эттэххэ, анна Европаҕа, Испанияҕа, Барселона куоратыгар урбанизацияны көҕүлүүр объединенные города местные власти тэрилтэ эмиэ ытыстарын уураланар буолуохтарын сөп хантан билиэххиний дьэ маннык быһыы майгы буоллаҕына холобур хахалар саас ууга бараллар күһүн ууга бараллар сайын уокка умайаллар диир буоллахтанна Айылааҕым манна бу Дьокуускайдаан агломерацияҕа аҕалтыахха, ол эбэтэр аныгы резервацияларга эмиэххэ диэн хана ханна эрэ ханнык эрэ чэбиэһэ эргимтээ үөскүөн сөп буоллаҕа. Э, оччотугар дьэ тойоттор төбөлөрө ыдьыап баар. Хаалара лаппа аччыыр. Дөдө көрөххүнэ туохха барытыгар мичинэ туолара диэн баар. Хайа бугун ээ сэбиэскэй былаат саҕаттан ыраастаммакка турбут Өлүөнэ түгэҕэ онтон кумааҕынан көмүллэн ээ кэллэ бүттэҕэ да ыллата ээ түгэҕин ыраастыыр үлэ барбат, барбаатыры дириҥэтэр үлэ барбат, ыл аайы саба бүрүллэн Ээ, онтон кимэ кэллэҕэ да Люмаҕа кыылла арыыттан анараатыгар Маржа тоҥуулаах Суудуна бөҕө тохтоон турар диэн буолар. Ээ, өрө эбэ дьарыктыттан чаардаан тураллар дииллэр. Дьэ бу Дириҥэтии үлэтэ уус улугара сыһыаннаах буолбатах. Манна диэнтэххэ. Биир улахан анала диэн ол аа күмүө уута аа харыыта ааһарын туһугар оҥоһуллара быһыыба. Сыл аайы өрүс уута элбэх буолбат, харах дьыл уу аҕыйах буолар, оннук тыалтаах хайаан даҕаны эһэритэр үлэ барыахтаах. Өрүс чугаһын дириҥэтии үлэтэ. Ордук ол таарыйа уу суолун эмиэ дириҥэтэр буоллахтар. Биллэн турар, быйыл уу аҕыйах, өрүс чассыйан аһылҕаны буруй- буруйдуохтара. Ол гынан баран оннук кэмнэргэ аналлаабыта буоллаҕа. Ол диригэтии үлэтэ маннык э, күҥҥэ-дьылга аналлаабыта. Ону эһэритэр үлэ. Айылҕа, биһиги айылҕабытыгар кыаллан бэрт Сахал дир. Эдэтин дьааммат буллахына бэйэ пурда була. Аны биллэн турар, федераллар үлэлери диэхтэрэ. Айыаха өрүстэр, күөллэр, тайга барыта федеральнай бас билиигэ баар. Ол гынан баран Туруорсуу диэн баар. Аалтабыт Туруорсуохтаах буолла. Туруорсуох буоллаҕына ким кыһаллыай, ытаабат оҕону эмсэхтээбэттэр. Туруорсуннар, итистиннэр диэн алталаах буоллахпыт. Бу өссө улуу өлүөнэ буолан тулустаһыт да. Дьааҥы, Халыма өрүстэр муоратыгар айааннара, нууччалыы баар диэн ааттыыллар. Ол аба бириллибитэ муудуналар сыдьуот буолбуттара ыраатта. Ол диэтэххэ ыраастыы үлэ барбат эмиэ. Ол байҕал тыынарыгар мунньар буора сыыһа, кумаҕа, ньамаҕа, онтон манта өрүстэр илдьэн мунньар буодураһыыстара, кумахтара, ньамахтара. Биллэн турар онно сыл аайы ыраас сылдьа бараахтаах, сыллата. Онно эбэскэм кэмҥэ аналлаах флот баар этэ. Онон мин саныырбынан бу алдьархай киһи утарсар кыаҕа суох сир хамсааһына дуу, цунами дуу, уракаан дуу буолбатах. Бу барыта киһи сэрэтиэн сөптөөх, эрдэттэн дьаһаныан сөптөөх алдьархай буолар. Муус сыллата барар, халаан сыллата буолар. Ол аата ону сэрэтэр үлэ барахтаах буолар. Сыллаа арыалахтоохторо наар сыллата ыытыллар буомбалааһыны ыыппатылар диэбиттэр этэ ватсаапка ыыппыттарынан курдук дьэ бутуй анаа сотору аах хонугунан ойуур уота туруо Онно эмиэ уонунан сылларга профилактическа отдых, ол эбэтэр баһаары сэрэтэр өттөөһүн, былырыын үөһэ били баһылыга эттэҕинэ Поскачин Владимир Савельевич ыыппыт сэрэтэр өттөөһүнэ барбатаҕа быданнаата. Онон бэйэ пилат тыа эрэ барыта буурахтаах буучукалар кубулуйан олорор. Дьэ ол кэнниттэн эмиэ ээ дьоруойдуу охсуу саҕаланыахтаах. Идэҕэр үтүө да ыһыахтаах салайааччылардаахпыт саҥа дьиэлэри тутан биэрдилэр диэн гымманыйыы барыахтаах. Мин санаабар даҕаны Конституция да этэринэн республика хаһалтата туох ханныгынна бастакы уочарат дьон олоҕун хааччыйар үлэнэн дьарыктаныахтаах нос хас куттала суох олоҕун хааччыйар үлэттэн билэллэр ол курдук россия төрүт сокуона этэринэн биһиги республикабыт государство буолар отопудаарство биир аналлаах дьонун-сэргэтин көмүскэһэн араҥаччылааһын Ол-бу ыарыыттан дьаҥтан-дьаһахтан, ис-тас өстөөхтөн, хоргуйууттан уонна бу билиэн баҕарбат халаайаччылартан эмиэ диэххэ наада. Дьэ ол кэнниттэн баһаалыста хара ньуура оһох илэ оҥоһуллубутун кэнниттэн баһаалыста уон аҕыс миллиардаах Арктика киинин тутуҥ а ким да утарсыбат аны Ол кэнниттэн баһаалыста түөрт сүүс биэс миллиарка маастар-былааны олоххо киллэрэр ким да тахсыа суоҕа. Бастаан онкунуман дьон куттала суох олоҕун нуус-хас улахан хааччыйар үлэлэр барааттаахтар. Биллэн турар ол ара үлэнэн

Айылҕа алдьархайа былыр да баар этэ, быйыл да баар, инникитин да баар буолуо. Ону сэрэтэр үлэ хайаан да баар буолуохтаах. Халаан диэн оттон ыһыллыта буолар быыбалла. Эрдэттэн һэритэр үлэни ыытар диэн дьиҥинэн күннээҕи түбүк буолуохтаах. Өлүөнэ эбэт угаан дириҥэтии туһунан этилиннэ. Онто тыаларга Сэбиэскэй кэмтэ хаалбыт быһыттары, э, гидротехническай тутуулары, э, хайаан даҕаны бэрээдэкэлээн барыахтаах, чөлүгэр түһэриллиэхтээх, бөҕө-таҕа буолалларын хааччыллыах хааччыйыллыахтаах. Онтон ууна аһарар сүлүстэр чаһыы курдук үлэлииллэрин э, ситиһиллиэхтээх. Ол эрэн маннык алдьархантан ылтаан нэһилиэктэр эстиилэрэ аҕаламмыт курдук. Ол курдук Берканскай улууһугар Туордаах нэһилиэгэ ууга барбытын улахан алдьархан тахсыбытын дэһэпилээт бу таас хапчааны кырдыгар өрүс сүнньүгэр тутуллубут бөһүөлэктэн ааттыыллар. Онон суолдаҕа көһөрөр туһунан боппуруос турбута быһыылаах. Даҕаны ылбатаҕа тохтоото. Быһыылаах. Көһөр сирэ да буох дииллэр. Олохтоохтор оннук баарын ылбыттар, ылыммыттар дииллэр. Хайдаа эбитэ буолла? Баар ким эрэ өй укпута дуу? Оттон көрүллүбэт былаана ол аата эстэр буолар. А сыллата да буолбатар икки, үс, түөрт, биэс сыл буолбала итинник алдьархайдаах халааҥҥа ылларар былаана ону өрүһүйүүгэ туох үлбэтик буолуой? Эстэр буоллар. Оттон дьэ били сүөһүлэр били өттүнэн кэллэххэ аа Ойуур уотун утары охсуһуу биир аамай көдьүүстээх ньыманан сүөһү ахсаанын элбэтии буолар. Төһөннөн сүөһү ахсаана элбэх даҕаны, оччонон этиэнэх курорт лаҥха уох буолар. Нэһилиэктэр тулалара барыта оттонор, үтүөмэт сириҥэ буолар, ыраах сирдэргэ ээ профилактическай отзыв, ол аата сэрэтэр өттөөн хайаан да ыытыллыахтаах. Онон буоллаҕына ойуур уота тураыгар аа сүөһү ахсаана элбэҕэ улахан оруннаах диэтэ. Дьэ бу араллаанна тула мээнэ аналарым маннык.